Tuchan mi tampi nih holh ei le holh asiloah holh dang in holh kong hi Khrihfa ram chungah mi tampi an rak doh le rel cangmi a si. Mi cheukhat nih holh ei le holh hi Thiangthlarau in mah caah holh khawhmi a si tiah an zumh i sihmanhsehlaw mi cheukhat nih cun hlanlio Khrihfa mi hna caah lawng a si i tuchan Khrihfa zumtu hna caah herh ti lomi thil a si tiin an zumh ve. Cucaah hi holh theih lo kong hi kan Baibal nih zeitindah chimh ti hi zohpi hna u sih. Holh theih lo holh hi zeidah a si? Holh theih loin biachim, biaphuan, thlacam, hlasak, fak piin au a hmangmi zumtu cheukhat hna nih zumtu cheukhat caah an khuaruahhar taktakmi thil pakhat a si. Thiang Thlarau nih a pekmi laksawng a si i Baibal biakam thar chungah hmun tampi ah kan hmuh khawh. Lamkaltu a ngan pahnih a hme pali ahcun annih cu Thiangthlarau in a khat i Thlarau nih chimh khawhnak a pek hna bantuk cio khan holh dangin an holh, ti. Hi bantuk ruahharnak hi Pathian nih Thiangthlarau kha Pentekost ni ah zumtu hna sinah a toih caah a si. Korin khutkhat a ngan hleihnih a hme pahra in hleikhat ahcun pakhat cu khuaruahhar tuah khawhnak a pek Cun pakhat cu Pathian bia chim khawhnak a pek i pakhat cu thlarau sinin a rami laksawng a si maw si lo ti thleidan khawhnak a pek. Cun pakhat cu holh theih loin holh khawhnak kha a pek i pakhat cu holh theih loin chimmi le leh khawhnak a pek ti thil vialte a tuahtu hi thlarau pakhat a si. A duhning bantukin mi kha laksawng phundang cio a pek hna, a ti. Mi Baibal cacang hna nih thlarau pekmi laksawng tampi lakah holh theih loin holh khawhnak le holh theih loin chimmi leh khawhnak hna zong an i tel chih ve. Korin kuatkhat a ngan hlei i a hme kul le ruk ahcun cucaah ka u le ka nau na kan chimh duhmi cu hi a si: Pathian biak awk i nan i pumh tikah ṭhat nih tah thawh awk an nan ngei ko lai. Pakhat nih cawnpiak awk nan ngei ko lai. Pakhat nih Pathian nih a sinah a phuanmi bia chim awk nan ngei ko lai. Pakhat nih holh theih loin phungchim ding nan ngei ko lai i pakhat nih cun holh theih lo a sullam leh khawhnak cu nan ngeih ko lai. Cu vialte cu a zeipaoh hmanh ah Khrihfabu ṭhathnemnak ding caah tuah si si hna seh a ti. Cucaah thlarau pekmi laksawng holh theih lo holh tik zongah Khrihfabu ṭhathnemnak ding caah tuah a herh. Khamhnak caah holh theih lo holh khawhnak hi a herhmi si maw? A herh lo. Khamhnak caah cun holh theih lo na holh thiam le thiam lo nih zei a chuahpi lo. Khamhnak taktak cu Pathian Fapa Jesuh Khrih zumtu hi a rak herh bikmi a si. Holh thei lo holh khawlnak le leh khawhnak cu Jesuh Khrih zumtu cheukhat lawng caah Pathian nih pekmi Thlarau laksawngtu a rak si deuh. Kawrin kuatkhat a ngan hleihnih hme kul i riat in sawmthum ahcun cu bantuk in Khrihfabu chungah hin Pathian nih mi cu an um nakhnga ding cio ah khan a chiah hna. An dihlak in zawtnak damter khawhnak kha an ngei dih lo. An dihlak in holh theih loin holh khawhnak kha an ngei dih lo. An dihlak in holhthei loin chimmi leh khawhnak kha an ngei dih lo a ti. Hi Baibal cacang hna nih zumtumi vialte sinah holhtheilo holh khawhnak le leh khawhnak cu Pathian nih a pek hna lo ti kha a fiang. Cucaah cun holhtheihlo holh hi Pathian pekmi laksawng a si caah tuchan zumtu sin zongah pek a si peng ko rih. Holhtheihlo holh ruangah Khamhnak va hmuhpinak cu a si hlei lo i khamhnak a fiang cangmi hna nih Pathian sinin an hmuhmi thlarau laksawng tu rak si. Pathian pekmi thlarau laksawng cu dohphung tu a si lo nain Pathian pekmi thlarau laksawng a ngei taktak maw? Tak lo cu. Cu bantuk holh theih lo siloah holh dang a holhtu sinin a chuakmi a theitlai zoh in Khrihfa nih doh awk cu a rak si. A ruang cu Johan kutkhat a ngan pali a hme pakhat ah kan hmuh bangin Pathian sinin a ra lomi thlarau kha vawleicung kengkip ah a kal cang caah a si ti ve deu dongh tiangin nan zoh caah nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.